Ila għan-naħa l-oħra tal-istudju u kif qedtilkom ħanorikom il-kalzetti u koll għaliex eh, aktar kmini u għalfej bdejna nitkellmu fuqhom għaliex eh, bħala xlukkajr eh, fil-waqt lil Dilin hawnhekk mill-amministrazzjoni tagħna Maltipur, ovvjament il-kalzetti min-naħa l-oħra jridu jiġu bla dubju. Huma simbolu tal-luzzu tagħna, il-luzzu Jien nħobb ngħidlu xlukkajr mhux sempliċiment Malti, illi kien bix-xieraq illi għall-programm tal-lum inkun qiegħed b'wirt. Issa l-Facebook tiegħi mixewr ukoll, jiġifieri inti qiegħed intema minn fejn inti proprju għaddi lil. Żebbuġi, jew allura tħossukom Maltin iktar mill-Maltin kollha. Bilfors, u bilfors.
Għalkemm ħafna personaġġi. Minn hemmhekk bla dubju. Għalkemm l-istorja da turi li ż-żejtun huwa l-eqdem raħal jew aħjar l-istorja meta wieħed jirriferi għal Malta dejjem jissemma żejtun. Żejtun. Allora issa tibda dik id-diskussjoni min huwa l-eqdem ħaż-żebbuċ jew inkella ż-żejtun. Però di diskussjoni tkompli iktar fuq Facebook. Imma l-iktar li laqtitu lil dar raġel huwa l-iżbarji li nsib fuq Facebook. X'ġiegħlek li tagħmel studju proprju fuq il-Malti, l-użu tal-Malti fuq il-Facebook? Meta meta kont l-università konna wasalna bdejna noqorbu li nagħmlu xi ħadd kulħadd irid jagħmel studju. U jiena bdejt nagħżel aktar il-lingwistika, jiġifieri l-mod ta' kif il-Malti qed jiġi wżat fis-soċjetà tal-lum aktar milli xogħlijiet li huma diġà lesti fejn inti trid tkompli taħdem fuqhom. Facebook Erba' snin ilu kien qiegħed in voga ħafna fejn l-utenti tiegħu bdew jiżdiedu b'rata mgħaġġla, Maltin jiġifieri, eluf kull xahar, bdew jiftħu profili ġodda fuq Facebook u ovvjament dawn bdew jużaw il-lingwa Maltija fuq Facebook. U hemmhekk bdejna naraw meta bdejt anke nużah jiena personali, bdejt ninduna li hemm ċerta żbalji li qed ikunu kurrenti. Jiena ġieli nara statuses. li ma nkunx kapaċi naqrhom bil-mod li jinkitbu. Eżatt, eżatt, eżatt. Tismu litteralment fuq il-fonetika u tieħu kollox kif jinħass. Ekku, ġifri tit kważi jrid isir studju. Eżatt, eżatt.
U tibda tgħid imma daw Maltin bħali. Ekku, ekku. Kif għandek ammont kbir ta' Maltin li jiktbu l-Malti ħażin? Eżatt, eżatt.
U ma jistħux jiktbuh. Iva, iva, iva. Mbagħad għandek settur ieħor nies li ma jafux jiktbuh, jiġifieri Imma xorta jiktbu.
Iva, xorta jiktbu. Da bħal ċaħat li jrid jikteb status bl-Inglis u ma jafx bl-Inglis. U ma jafx bl-Inglis, ekku, ekku. Zgur li ma jkunx jistħi. Ekku.
Jiena meta bdejt l-istudju tiegħi rrid nanalizza dawk in-nies li jafu jiktbu l-Malti però jażlu li jiktbuh kif jinħass. U mhm. dawk in-nies li verament ma jafux jiktbuh. Eh, u kienet kurjuża ħafna l-fatt illi żgħażagħ jafu li qed jagħmlu l-iżbalji, jiġifieri dawn mhux qed jagħmlu żball għax ma jafuhx, Imma huma konxi li qed jiktbu Malti qasir fuq Facebook. Imbagħad ehm, eh, sezzjoni oħra ta' nies li għandhom il fuq minn 45 sena mhm. huma konxi li huma eh, qed jiktbu Malti tajjeb fl-opinjoni ovvjament kif tal-muħuma għaliex rridu ngħidu li l-Malti eh, dejjem aġġorna. U allura huma jħossu li l-Malti kien kienu qed jiktbuh kif jafu, kif inhu tajjeb. Di domanda interessanti, ġifieri jażlu li ma jiktbux il-Malti kif suppost. Eżatt, eżatt.
Jibda mhux biżball jenna forsi ġieli jena nsejt aċċent jew għamilt vokali tal-leħen. Le, da jażlu. Jażlu huma, ġifieri huma jħossu li għax qed jużaw fuq qed jiktbu Facebook jew semmejtu koll ftit il-messaġġi. Mhm. Huma qed jażlu konxjament li ma jridux jiktbu Malti tajjeb. Ah. Mhux għax ma jafux. Ġifieri mhux kwistjoni li jqassru, Ija u koll, eħe, daħlet u koll, ġviri li jużaw l-er bħal met nejdu l-kelma tajjeb li minn flok jikbu tajjeb. Tajjeb, eh, Li sa ċertu punti jaċċettabli għax tista jkun kemm għal ħeffa, kemm għal affarijiet. Fil-fat fuq ekk li xtaqt diskuti miegħek, għax li wieħed qed jikteb tajjeb, eh, per eżempju, dana Mhux qiegħed jagħmel xi ħaġa ħażina, hemm ħsieb sew warajha. Eżatt. Illi qed tqassar għaliex inti il-medium illi għandek huwa limitat. Eżatt. U qed tagħmilha wkoll skont l-er. L-istess bħal mat-Taljani, pereżempju, jibda tara ġili SMSs u jiddedikaw xi kanzunetta. Per te jagħmlulek X, ix, u te. U hemmhekk tibda tara li għandek stil ta' ortografija għal iva, iva, dak il-medja. Rridu niftakru wkoll li l-Malti huwa oriġinat mill-Arbi primarjament, ġifieri u l-Arab jaħdmu ħafna bis-sistema tal-er. Allura isa ma tidix daqsekker li meta inti qed qassarit tuża l-erq biss, Iktar kienu jurtawni żbalji li inti, eżempju, kelma tiegħek, lok tikteba tiqie għajn ek, tikteba tiqie ak. Allura inti totalment kissirt is-sistema ta' kif tinkiteb il-kelma, ma użajtx l-erq, eh, u hemmhekk mort taħt verżjoni oħra ta' dik il-kitba. Eħe, ma jien eh, hawnhekk hekk f'moħħi mhux qed imma ġili kelli diffikultà nifhem x'wieħed qed jipprova jgħid. Iva, iva.
Kienet eh, semmejt ukoll l-użu tal-punteġġjatura għaliex kien hemm ħafna li jiktbu paragrafi sħaħ mingħajr punt mingħajr punt eskamattiv jew inkella l kuntlarju l-punt eskamattiv jiġi użat b'mod eh, abbużat.
Eżatt, ġifieri fejn inti letteralment tipprova tagħmel punt mhm. U qed tużah mod iktar milli suppost. Issa mbagħad dili ma issib minn min-naħa l-oħra jgħidlek isma' dana il-Facebook tiegħi. Eżatt. Jien ħa nikteb kif irrid jiena u nagħmel li rrid jiena. Eżatt, eżatt. Eh, u sa ċertu punt għandhom naqra raġun. Veru, veru. Kulħadd jużah kif irid. Ġifieri da ma tistax persuna tobbligaħ kif ħa jikteb jew liema lingwa ħa juża li jikteb. Però Dejjem trid żomm f'moħħok li inti qed tagħmel affarijiet pubbliċi. Mhm. Jiġifieri kull ħaġa li tittella fuq is-sit Facebook ehm, qed tkun pubblika l-affari. Allura mhux qed jarahh biss sħabek, imma jekk inti ħadd tkompli żżid il-lista ta' ħbieb, qed jarahh nies ġodda, nies differenti. U dan allura qed jiġri li l-Malti qed jiġi aktar espost miktub ħażin. Jiġifieri inti qed tinfluwenza forsi nies li ma jafux eh, li għamlu profil ġdid fuq Facebook, dawn qed eh, jippruvaw jitgħallmu jaqraw x'kien hawn min ehm, illi beda jitgħallem jaqra grazzi għal messaġġi u għal Facebook. Ukoll. Li jkunu litterati ehm, u jibdew bil-mod il-mod u mhm. jibdew jitgħallmu jaqraw. Żgur illi jaffettwa mbagħad bil-kontra jekk xi ħadd ħajġi biex japplika għal xi post ta' mm. xogħol eh, u awtomatikament minn ħajamel l-interview żgur ħajkun iċċekja għalek il-Facebook. Ngħid għalija jien jekk nara xi ħadd li jagħmel geġwiġija kif qed jikteb eċċetera, iva, u x-xogħol iva, ikun iva. jirrikjedi standard ta' Malti jew komunikazzjoni, eh, dan ngħid għax tista' għax dan naturali qed joqgħod jiżbalja. Ekku, tkun qed qisek qed tagħmel reklam ħażin tiegħek innifsek ukoll. Ġifieri dika ta' min wieħed iqisa sew meta jiġi biex jikteb l-istatus m'intix qed tiktbu għalik, dak oqgħod ħażżes id-dar. Meta tikteb status qed tiktbu għall-pubbliku u kif għandek terfa' responsabilità ta' dak li qed tgħid, trid ukoll tifhem illi huwa mera tiegħek, qed jirrifletti lilek innifsek. Ħalli nkun l-avukat tax-xitan. Il-Facebook ġie maħluq bl-Ingliż. U allura anki t-terminoloġija u dak kollu illi għandek huwa abbażi tal-Ingliż. Il-Malti jgħidlek jiena diffiċli eh, biex nikteb il-Malti tajjeb.
Veru, veru, infatti ehm, fil-kwestjonarju li kont għamilt qabel bdejt nistudja l-iżbalji li bdew isiru, eh, saqsejt li ma lingwet jużaw. Hmm. Pero xorta l-Maltin jazlu li jużaw il-Malti. Iġifiri għal-kem l-odda edha kontrijom, u ma jazlu li jużaw il-lingwa tagħhom. Eh, pero ma tanka l-format, ġifiri jek tara ġnus oħrajn, Facebook bil-Franċiż hemm. Facebook bit-Taljan hemm. Iva. Aħna ngħidu li kemm aħna patriotti, eċetera. U vera nażlu il-Malti bħala il-lingwa nattiva tagħna. Iva. Imma imbagħad m'għandniex Facebook bil-Malti. Veru, vera. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li l-Ingliż huwa l-sin uffiċjali wkoll. Naqblu. Jiġifieri il-Maltin huma lingwa nattiva jiena.
Iva, iva, iva. Maġġoranza ġifieri. Eżatt, eżatt, eżatt.
Il-Maltin eħe huma komdi li għalkemm is-sit ikun sit Ingliż jew sib lingwa Ingliża, eh, jużaw il-Malti imma ma ddejqhomx il-fatt li eh, kandek home qiegħda bl-Ingliż, jiġifieri huma lihom hija xi ħaġa normali. Ehm, kont staqsejt ukoll jekk il-Malti u l-Ingliż jużawx fuq l-istess eh, fuq l-istess status li jtellaw. Jiġifieri hija kienet interessanti ħafna kif ħafna nies għażlu li huma jħalltu l-Malti u l-Ingliż ġo l-istess sentenza. Hmm. Ġi huma konxji li qed iħalltu ż-żewġ lingwi uffiċjali. Illum sa se 30 nisimgħu riklami hekk. Eh? Riklami, eżatt, eżatt, eżatt. U għandek ħafna nies li jitkellmu hekk ukoll. Iva, iva.
Dilin, jien nirringrazzjak fil-waqt li ehm, nalqu kol eh, b'dik l-istatistika li għadna kemm rajna, nisperaw li wieħed ikun aktar konxju ehm, ta' meta jikteb. Jissa jek tiktibix bl-Inglis, bit-Taljan, bil-Malti, iktiba sew. Eżatt. Inkella tikteb xejn.
Grazzi ħafna lilek tal-arfin li wassaltinna, żgur li nkomplu nevolvu bħalma evolvi l-Malti kull nar ta' tnejn waqt is-sezzjoni tagħna Malti pur. Ħamorru għal waqfa ta' telebejħ la niġu lura iċ-ċans li nilabu flimkien bwieġeb bil-kontra.